Дәвам итәбез. Үткән ике тапшыруда мин Гөлшат Зәйнәшеваның бала чагы, яшүсмер вакыты, студент еллары турында сөйләдем. Бүген аның хезмәт юлы һәм иҗатына тукталырбыз. Казан педагогия институтын тәмамлагач, 1949 елда 21 яшьлек Гөлшат Зәйнәшева Татарстан радиосында эшли башлый. Ул анда башта әдәби-драматик бүлегендә мөхәррир булып, бик уңышлы, эшенә бик җитди карап, иҗади карап хезмәт итә. Анда радиода ул 5 ел бик әйбәт эшли, аны яраталар. Ул анда язучылар, шагыйрьләр, композиторлар, җырчылар белән аралаша. Менә бервакыт Гөлшат Зәйнәшева янына безнең күренекле җырчыбыз Зифа Басирова килеп керә. Һәм Гөлшатка үзенең гозерен әйтә. Гөлшат, менә мин гастрольдә вакытта, Туйда бер баянчы уйнаган көйне тыңлап бик яраттым. Көй бик матур, ләкин аның сүзләре юк. Шул көйгә син җыр язып бир әле, син бит яза беләсең, ди һәм шул көйне җырлап күрсәтә Гөлшат Зәйнәшевага. Озак та үтми, берничә көндә Гөлшат Зәйнашева Туй йоры дигән шигырен язып, Зифа Басыйровага тоттыра. Менә бу туй йоры бик популяр булып китә. Хәзер дә аны туйларда башкаралар. Туйлар алар мәңгелек, бу җырда мәңгелек. Менә Гөлшат Зәйнашеваның беренче җыр тексты, шигыре шулай туа. Ул аны үзе дә уйламаган, көтмәгән. Бу җырның тууына, язылуына Зифа Басирова сәбәпче була. Радиода эшләгәннән соң Гөлшат Зәйнәшева

Башлыгы булып ун ел эшли һәм язучыларның Габдулла Тукай исемендәге клубының директоры була. 1953 нче елда мин Казан авыл хуҗалыгы институтына укырга кердем. Ә миңа әнием әйтеп җибәргән ие, Казанда анда безнең туганыбыз Гөлшат Зәйнашева яши һәм эшли, син аның янына барып таныш, диде. Мин нәшриятка бардым һәм коридорда бер ападан сорадым, Гөлшат Зәйнашева кайда монда? утыра. Ул мине җитәкләп алып керде Гөлшат Гыйнашеваның бүлмәсенә. Э, без шунда танышып, э, күрештек. Э, Гөлшат апа безнең гаиләнең, безнең әти-әнинең, әбинең хәлләрен сорашты. Мин сиздем, ул безнең гаиләне яхшы белә икән. Ул минем укуым, тормышым турында сорашты һәм үзенең адресын бирде. Безгә кил әле дип чакырды. Алар Некрасов урамында Ире Мөхәммәт, бер яшьлек кызы Асия белән кечкенә генә бер ярым подвал дагы кечкенә бүлмәдә яшиләр иде. Мин анда бардым. Ә мин үзем шул Некрасов урамыннан ерак түгел, Маяковский урамында үзебезнең якташыбыз Лотфикамал апаларда көн күрә идем. Чөнки безгә беренче курста, икенче курста тулай торакта урын бирмәделәр. Менә Гөлшат апаларга бар, бара башладым мин. Аларның бүлмәләре кечкенә булса да, Гөлшат апа киң күңелле кеше, мине якты чырай, тәмле чәй белән каршы алып, сораштырып, шулай итеп, э, матур итеп каршы ала иде. Э, кайчагында ул җыелышка китә. Э, мин Асияны карап утырам һәм дәрескә әзерләнәм. Без Гөлшат апаларга минем сабакташ дустым, мәктәптә бергә укыган дустым, киләчәктә зур, бөек җырчы булачак Илһам Шакиров белән дә баргаладык. Илһам ул вакытта Казан музыка училищесында укый иде. Менә шул танышу, Гөлшат апа белән аның танышуы киләчәктә аларның иҗадый дуслыгына китерде. Алар бергәләп матур җырлар иҗат иттеләр. Һәм башта әле яшь егеткә, студентка Гөлшат апа бик зур ярдәм итте. Ул аны таныштырды композиторлар белән, башка сәнгатькәрләр белән. Бервакыт инде Асиягә өч яшь, мин дәрес хәзерләп утырам, Асия белән икәү калган идек. Асия миннән сорый. Ул нинди китап дип? Мин әйтәм, химия. Шуннан соң Асия мине химия абый дип атый башлады. Тәрәзәдән минем килгәнне күргәч, әйтә икән, химия абый килә, химия абый килә, килә дип. Менә шул танышу безнең Гөлшат апа белән гомерлек дуслык, туганлык булды. Ә туганлык безнең болай. Гөлшат апаның әтисе Хисам белән минем әбием әнинең әнисе Фәрхисрур бер туганнар. Алар хәлфиннәрнең оныклары. Гөлшат апа белән без инде башта әле мин өйләнмәгән җегет, аннан соң гаиләбез белән хатыным Венера, кызым Алсу белән аралашып, оныклары, даже безнең оныкларыбыз Кәрим һәм Гөлназ белән аралашып, бик тату, якын туганнарча гомер иттек. Гөлшат апа безгә ул кояш кебек нур сибеп, безгә безнең рухны күтәреп, аннан соң безгә файдалы киңәшләр биреп, киләчәккә карап яшәргә өйрәтте. Мин үзем татар әдәбияты сәнгатен, җырларын бик яратам. Хатыным Венера да шул калыптан иде. Шуңа күрә Гөлшат апа белән безнең фикерләр туры килә. Һәм без шулай бер-беребезне аңлап, якын туганнарча гомер буе яшәдек. Ул һәрбер чыккан басылып чыккан китапларын җылы кулъязма белән безгә бүләк итеп килде. Аның үзе исән чагында 23 китабы чыкты, вафат булганнан соң тагын өч китап чыкты. Аның сайлама әсәрләре һәм

Кызыбыз туды 1960 елда. Менә шул кызыбызга Гөлшат апа киңәше белән без Алсу исемен куштык. Гөлшат апа Алсуны бик яратты, аның хәтта Чаллыда булган туена да килде, анда чыгыш ясады. Бик күңелле итеп туй үткәрдек.

Аның каләме бик оста яза, оста эшли дип язып чыгара. Озак та үтми, 1958 елда Гөлшат Зәйнәшеваның Тыңларсыңмы җырымны дигән бик матур китабы дөнья күрә. Ул китапта 28 җыр тупланган. Анда Ул җырларның э, музыкасын язган композиторлар күрсәтелгән. Э, тиражы 4000 бик тиз таралып бетә. Шул китапны Гөлшат апа миңа әле буйдак җегет, э, ул чагында студент бүләк итте. Кадерле энем Марс сиңа бүләк булсын бу китап дип Ул китапны бүләк иткән ием. Китапның мөхәррире шагыйрь Мәхмүд Хөсәен анда бик зур композиторлар җыр музыка язганнар Җәүдәт Фәйзи, Бату Мулюков, Бахти Гайсин һәм башка күренекле Композиторлар ул э, Гөлшат Зәйнәшеваның шигырьләренә э, музыка язганнар һәм шул китапта ул күрсәтелгән иде. Анда бик казак Хөршидә Мөршидә дигән шигыре бар Гөлшат апаның. Ул шигырьгә композитор Ифрат Хисамов музыка язган. 1957 елда Мәскәүдә татар әдәбияты, сәнгате декадасы була. Менә шул декадада шул Хөршидә Мөршидә дигән җырны сәхнәдә театр итеп сәхнәләштереп күрсәтәләр һәм бик зур уңышка ирешәләр. Тамашачыларга бу бик ошый. Шуннан соң шул ук шигырьне Минзәлә сәнгатькәрләре Әсхәр Хөсәенов җитәкчелегендә андагы тамашачыларга күрсәтәләр. Анда да тамашачыларга ул бик ошый. 1957 елда Татарстанның мәдәният министрлыгы яңа татар җырына конкурс игълан итә. 1960 елда Татарстанның төзелүенә 40 ел тулачак, юбилей булачак. Менә шул юбилейга багышлап яңа җыр конкурсы игълан ителә. Бу конкурсны игълан иткәч, консерватория студенты Илһам Шакиров Гөлшат апа янына килә һәм ул үзенең гозерен әйтә. Илһам Шакиров Гөлшат апага болай ди. Туган җир, Татарстан турында бер җыр башкарасы килә. Шул конкурска бер җыр язып бир әле, Гөлшат апа. Музыкасын Александр Кулещеров язарга вәгъдә бирде, ди. Үзем җырлап бирер идем, ди. Миңа Иделебез кебек киң сулышлы, салмак агышлы, Мәһабәт яңгырашлы җыр кирәк. Татарстаннан читтә гастрольләрдә йөргәндә үзебезнең Идел буйларының гүзәллеген күрсәтерлек булсын иде, ди Илһам. Гөлшат апа тиз арада Туган җирем Татарстан дигән шигырен язып бирә һәм Александр Ключаров аңа музыка яза. Илһам Шакиров җырлый. Һәм бу җыр шул конкурста җиңеп чыга, беренче призны яулый. Бу җыр бик популяр булып китте, һаман да яңгырый. Татарстан радиосы Һәр көнне үзенең тапшыруларын шушы җыр музыкасыннан бер өзек белән чакыру сигналы итеп бирә. Чөнки бу җыр Татарстанга, туган илгә мәдхия җырлый, мактап җырлый. Нәшриятта эшләгәндә Гөлшат апа язучыларның Дивар стена газетасының редакторы һәм язучысы була. Ул тыңгысыз каләм дип атала. Бик зур газета, 3-4 метр озынлыкта. Анда бик кызыклы мәкаләләр язалар иде алар. Мин ул газетаны укыйдыр идем баргач. Ә мин анда матбугат йортына язучылар клубына еш йөрдем. Ә, газетаның рәссамы Әнәс Камал. Әнәс Камал ул күренекле драматург Галиәскар Камалның өлкән улы, үзе дә язучы. режиссер һәм рәссам. Менә шул газетада мин бик кызыклы мәкаләләр укып, шулар истә калган. Менә беренчесе Юнус Әхмәтҗанов турында. Анда белдерү язганнар. Игътибар. Күренекле аш су остасы, язучы, язучы Куштырнаклар эчендә Юныс Әхмәтҗановның Татар халык ашлары дигән чираттагы романы дөнья күрде. Беткәнче алып калыгыз, ашларыгыз тәмле булыр, дип язганнар. Тагын бер шигырь истә калган. Күтәрелми дә, төшми дә томан. Томан түгел ул, Мостафа Ногман. Мостафа Ногманны әзрәк чеметеп, тәнкыйть итеп алганнар. Мостафа Ногман ул шагыйрь, үзе дә җырлар язган, шигырьләр язган кеше. Казан университетында журналистика факультетында укыта, доцент. Менә ул бераз Тәнәфес ясап алган, күрәсең, язмыйчарак торган. Менә аны тәнкыйть итеп Стена газетасында язганнар иде. Ул газетаны чыгарганда бик кызык бер вакыйга була. Яңа ел алдыннан газетаны үз вакытында чыгарып өлгерү өчен Гөлшат Зайнашева һәм Әнәс Камал бер төн, төне буе эшлиләр, төн уртасына кадәр эшлиләр. Аралар инде. Әнәс Камал бик арган, кайтырга җыена. Гөлшат апаның пәлтәсен кия дә кайтып китә. Чөнки аларның пәлтәләре Шаш була. Хәзер бераз соңрак Гөлшат апа өйгә кайтырга җыенганда пәлтәне алып караса, ба, бу ох итә инде. Бу бит минеке түгел, Әнәс Камаловның пәлтәсе. Шул пәлтәне киеп, Әнәс Камалларның фатирына жүгерә. Ә ул Нариман урамында. Нариман урамында барып ишек төбенә килсә, Эчтә шау-шу, Әнәс Камал үзенең хатыны Сәлимәне битәрли. Шушы яшеңә җитеп, сәдәпләрне дә дөрес тага белмисең. Нишләп сул якка тәптең, тактың минем сәдәпләрне, ди. Төймәләрне, ди. Сәлимә килеп пәлтәне караса, ба-бай, бу бит хатын кыз пәлтәсе. Әле син сәрхуш баш хатын кызлар белән, чит хатын кызлар белән чуалып йөрисең икән, карале, хатын кыз пәлтәсе киеп кайткансың ди. Шуннан соң Гөлшат апа инде килеп керә. Килеп керә һәм аңлата. Эшнең ничек булганын, ә, Әнәс Камалның пәлтәсен алып килгән. Ә, Шуннан соң м, аңлата. Ә, Шуннан соң Сәлимә Әнәс Камал өстендә уйнаткан оклауны читкә куя. Ә, Менә Тыңлаучыларга, милләттәшләргә гозерем шул, әгәр дә бу тапшырулар ошаса, күңелегезгә хуш килсә, фикерләрегезне язып җибәрегез миңа. Лайк дигән төймәгә басыгыз.